Helo, Lori. Helo, bore da. Bore da, bore da.
Rwan, uh, da ni'n uh, yn uh, siop uh, Cwlwm. Mae siop uh, Cwlwm yn siop uh, Gymraeg yn choeso swars. Ydy. Yeah, okay.
Mhm. Ydy uh, siop y Cwlwm uh, uh, uh, yr unig siop yy Gymraeg yy yn yy Lloegr? Hyd y gwyddon ni yeah. um, ni di'r unig siop Gymraeg yn Lloegr. Mm. Mm-hmm. Da ni'n yn gwybod am run siop Gymraeg fel siop Gymraeg traddodiadol fel sy'n gwerthu llyfrau, cardiau, anrhegion. Mm. Da ni'n yn mm. gwybod am run arall. So fel mae yna cwmni cwrw yn dweud, probably the only Welsh shop. Oce.
Fedri di yy dweud wrthai ragor am siop y cwlwm gan gynnwys ei hanes hi? Wrth gwrs!
Ddaru siop cwlwm gael ei gychwyn gan fi a Mam nôl yn 2010, felly 'den ni'n dathlu 14 o flynyddoedd eleni, diwedd y hmm. mis yma. Mm. Um, a rheswm ddar yn ei cychwyn siop colwm hmm. oedd bod Cymru Cymraeg yr ardal yn dod i siopa yng Nghrisoswallt ar gyfer pob peth, bwyd, sgidiau, hmm. dillad, mm. deintydd, beth bynnag, ond methu prynu nwyddau Cymraeg. Felly ddar yn ei, oedd na siop pwylaidd yn Crisoswallt ar yr adeg yn gwerthu bwyd pwylaidd, mm. a'r syniad geth fi a mam oedd, os oes na lleiafrif ieithyddol yym b- siaradwyr Pwyleg yn g- efo siop beth am trio siop i siaradwyr Cymraeg? Hmm. Ag yym ddaru ni cychwyn yn y farchnad ma' Croesoswallt yn enwog fel tre farchnad hanesyddol felly o'dd o'n teimlo'n gywir ag o'dd o'n yym llai o risg i ni fel busnes newydd mynd i'r farchnad yn hytrach y Stryd Fawr, ac um, the rest is history, fel maen nhw'n dweud. Da ni dal yma, da ni wedi symud o'r farchnad. Yeah. Um, be ddigwyddodd, oedden ni wastad yn gwerthu ar-lein, mm. ond yn ystod Covid, ddaru'r holl werthydd mm. symud ar-lein, a pan ddaru pethau rheolau llacio ar ôl mm. uh, ar y criolau llacio ychydig, mm. oedd y gwerthiant arlai'n dal yn uchel iawn. So oedden ni sylweddoli bod angen fwy o le arnyn ni mm. i pacio'r archebion, um, a wedyn ddaren ni dechrau edrych am siop ar y stryd fawr, a dyma lle yeah. da ni'n eistedd heddiw. Ddaren ni treulio lot o amser yn edrych am y siop gywir, Hmm. Um, a ddaru ni symud i'r siop yma, se ar Stryd y Beili, sy'n agos at y farchnad, yeah, yeah. ym mis hydref 2022. So dwy... Oh, no re.
Ga i uh, ofyn i ti uh, dwy uh, rhywbeth am uh, cefn di yma? Of course, ie. Yeah.
Dyn ni tu allan i Gapel Seion, yeah. sef un o'r ddau gapel Cymraeg sydd ar agor mm. yn Chrysoswallt ar hyn o bryd. Yeah. Erbyn heddiw mae Capel Seion a Chapel Horeb yn undebol ac yn mm. um, addoli ar y cyd. O, oh, ie. Yeah. Um, yeah, felly dyma Capel Seion sydd ddim yn bell o'r parc um, yng nghanol Chrysoswallt. No, ie. Yeah.
Ges ti uh, de uh, enni uh, di uh, yn uh, choesos uh, swath?
Do, ges i fy yeah, ngeni yn Croesoswallt. Um, Mae'r ysbyty wedi cael erbyn hyn, yeah. ond Croesoswallt oedd yr ysbyty agosaf. Um, ges i fy magu ym Mhen y Bont Fawr yn Nyffryn Tanat, sydd mm. yw hanner awr i ffwrdd o Groesoswallt. Felly dyma oedd y dre agosa a'r ysbyty agosa. Felly ges i fy ngeni yma a geth fy nhed i eni yma. Mm. Geth fy mam ei geni yn y trallwm. Felly petawn i eisiau chwarae pel droed i Gymru, Dim oh. ond oherwydd bod mam di gen i yn y trallwm bysa ni'n cael wneud. Pryd uh, cyrraedd oedd uh, gyntad uh, cynta yn uh, choes o swast. Mhm. o fi di'r cynta o'r teulu i fyw yma y llawn amser, ond oh. mae croes o swast fel um, tre farchnad. Yeah ffermwyr oedd fy nhad, fy nhaid ar y ddwy ochr, yeah. felly byddai croesoswallt wedi bod y dre farchnad iddyn nhw dod â'i stoc, dod â'i anifeiliaid. Felly mae'r mae'r teulu 'di bod yn ardal Croesoswallt ers canrifoedd, ers o 1061 rwbeth. Ydy... 1061 yeah, rhywbeth?
Wel, mae... Wow. Ma, um, da ni wedi olrhain yr coeden deulu nôl yn yr ardal yma i'r uh. cyfnod yna, ac mae'n siŵr bod y coeden teulu mynd nôl ymhellach na hynny. Felly, ers ers ma' hanes yn cychwyn fysen i'n go' dychmygu bod y cyn dade wedi bod yma... Hmm. ...yn yr ardal... Hmm. ...a efo croesoswallt fel y dre leol. Hmm. Ond o ran byw yn Croesoswallt yym fi ydi'r cynta. O waw waw waw. Ond ma' teulu fy ngŵr wedi bod geth fy ngŵr i fagu yn Croesoswallt a mae deulu o yn Croesoswallt ers ers cenedlaethau cyn hynny. Amser hir iawn. Ydy, ydy amser hir iawn, mae jyst yn teimlo fel fel adre. Yndi. Lori.
Mae gen i cwestiwn dwi'n meddwl diddorol. Yym, wyt ti'n dy ystyried dy hun yn Gymraes neu Saesnes? a, a pham? Um, cwestiwn hawdd i ateb, dwi'n ystyried fy hun yn Gymraes. Dwi'n falch iawn bod fi wedi cael fy ngeni yn Chrysoswallt, um, sydd yng Nghym yn Lloegr, yn hmm. ddeiaryddol, ond dwi'n mynd teimlo, does gen i ddim teimladau fel teg at bod yn Saesnes. Dwi rioed i ystyried fy hun yn Saesnes, er yn ddeiaryddol, mae fy mam geni a lle dwi'n byw ar hyn o bryd yn Lloegr. Felly na, Cymraes o Grososwallt ydw i. A dwi'n me'wl falle bo' hynny oherwydd bod fy rhieni siarad Cymraeg oddwn i siarad Cymraeg adre oddwn i'n mynd i'r Eisteddfod bob blwyddyn oddwn i'n gwylio Es Pedwar Ec odd y diwylliant ges i magu ynddi... Hmm. ...yn un Gymreig yym felly doedd 'na er bo' 'na dylanwade Seisnig oedden yn dylanwade Eingl-Americanised yym yn hytrach na yym Saesneg yn benodol. Ie. Yym felly Ie, Cymraes, Cymraes o Gresoswallt ydw i. O, Lore. Uh, fedri di um, ddwy wythau uh, am uh, cefn di yma. Yeah. Wrth gwrs.
Da ni tu allan i um, bwyty ar hyn o bryd, mm. ond yn wreiddiol, dyma o'i safle cyntaf ysgol Chrysoswallt, yeah. Oswestry School. Yeah. Gafodd ei sefydlu ym 1417 gan gŵr yr enw Dafydd Ab Ieuan. oedd yn um, o'r enw, da ni gallu um, deall bod o'n siaradwr Cymraeg, yeah. ac oedd o'n gyfaill i Owain Glyndŵr. Um, gaf, no. Oedd o hefyd yn galw ei hun yn David Holbatch, um, ac mae'r ysgol Chrysoswach dal i fynd hyd heddiw. Maen nhw yn cynnig tygau a lefel A iaith Gymraeg yna, so mae'n mae neis gweld bod y Gymraeg yn parhau o, o fewn addysg croesoswallt? Uh, Nori, felly, a wnes ti um, fagu yn siarad Cymraeg uh, efforth uh, deulu, uh, mam yn dad? Yeah. Oedd, oedd mam a dad yn siarad Cymraeg a Cymraeg oedden ni'n siarad adre. Um, mm. Ges i magu ddim yn sylweddoli bod hynny'n peth anarferol. Yym, doedd nain ddim yn siarad Cymraeg, o, felly oedd o'n wyrth bod dad yn siarad Cymraeg, mm. ond yn y dyddiau yna ar ffarm oedd na morwyn ac oedd y forwyn yn siarad Gymraeg. So, um, mae do, ges i fy magu fi, brawd a chwaer, mam a dad yn siarad Cymraeg, y teulu mm. estynedig i gyd yn siarad Cymraeg. Yeah. Ond dwi'n cofio sylweddoli um, ar ryw oed bod ddim pawb yn siarad Cymraeg a bod na iaith arall yn bodoli, um, sef Saesneg. Ac, o'n i, ac oedd hynna'n dipyn o agoriad llygad. Dwi'n yn cofio neb yn dysgu Saesneg i ni. Mae Saesneg jyst o'n hamgylch ni yn bob man. Yn yeah, wedi yeah, yeah. mae'n ardal fel mae'r ffin. A nes i hefyd sylweddoli, ac o'n i methu deall hyn, bod rhai bobl yn deall Cymraeg ond ddim yn siarad Cymraeg. Oedd hynna'n rhywbeth oedd wir, o'n i methu deall hynny. Yeah. Um, bod rhywun yn gallu deall be oeddech chi'n deud yn y Gymraeg ond yn ateb chi'n Saesneg. Ond o'n i'n ffodus iawn bod fi wedi yeah. gael y magu yn mewn teulu cyfrwng Cymraeg. Lle uh, da ni uh, rhan uh, Norris? Ydy ni wedi dod fyny i olion castell Croesoswallt. So oh. dyma lle oedd y castell yn y canol oesoedd. Mi oedd hi'n yeah. gastell oedd y Cymru a'r Saeson yn brwydro fo'i gilydd i meddiannu ac ail feddiannu. Um, ond ar i'r castell gael ei dinistrio yn y rhyfel cartre oh, Lloegr yeah, yeah. adeg Oliver Cromwell. Um, felly, ie, yeah, does na ddim llawer ar ôl. ond ie, yeah, yn, yn, yn, yn, dyma oedd safle y castell. Ie, yeah, felly un, un o'r safleoedd hynna yn Chrysoswallt. Ie, ie. A mae gennym ni dal um, fel y Bailey, fel Street y Bailey, mm. da ni wedi cerdded fyny cyrraedd yma. Da ni wedi dringo fyny y mwnt i cyrraedd y copa yma. So mae yna oh, olion, yeah. ond ie, yeah, sam... Dio ddim beth sa'ch chi'n dychmygu fel castell nodweddiadol. Ie, yeah, ie, yeah, dim byd. dim byd ar ôl. Chi'n gwybod um, faint o bobl Cymraeg uh, sy'n uh, byw yn uh, a choes os wallt? Yn anffodus, yeah. does na ddim ystadegau, does na ddim cofnodion swyddogol. Ah. Oherwydd dydy'r cyfrifiad tu allan i Gymru, diolch yn gofyn am yr iaith Gymraeg. Mm. Um, yn Lloegr, be mae'n gofyn ydy, what is your main language? Is English your main language? Mm, neu rhywbeth yeah, ddim yn gofyn. a mae gen ti sefyllfa lle nes i ticio O, oedd e, ie, ie. a sgwennu Welsh. Ie, ie. Ond fydd na lot o sh- Cymry Cymraeg, iaith gyntaf rhugl, fydd yn meddwl, o na na, dwi'n mynd siarad Cymraeg digon aml, neu di'n Nghymraeg i ddim Ie, digon da, ie, ie. a wedi ticio Saesneg. Felly dwi'n meddwl, mae yna ma 'na achos i ddadle, dyle'r cyfrifiad bod yn gofyn trwy wledydd Prydain am gallu ieithyddol mewn ym mhob iaith. yn hytrach na just gofyn what is your main language, mm. achos mae bobl dwyieithog, tairieithog, wel wrach bod main language nhw yn amrywio o ddydd yeah, i ddydd. Yeah, yeah. Felly mae eisiau gofyn pa ieithoedd mae rhywun yn siarad ac i ba lefel falle. Yeah, yeah. Felly am y rheswm yna, um, does, does na ddim ystadegau. Dwi'n meddwl bod S4C wedi gofyn yn y 90au um, wedi edrych ar eu cofnodion nhw, a mi oedd yna 100,000 o bobl tu allan i Gymru yn Lloegr yn gwylio S4C, yeah, yeah. a'r rhan fwyaf yn nhw yn yr ardal yma ac yn dinasoedd mawrion fel Lerpwl a Llundain. Mm. Felly mae yna lleiafrif fawr o siaradwyr Cymraeg, ond, ond does neb yn gwybod faint. Dwi'n nabod lot o siaradwyr Cymraeg, mm. ond dwi'n mynafol bob un. Mae yna bobl yeah. um, sy'n dod i siop ac yn prynu llyfrau, um, you know, nofelau newydd Cymraeg ac yn byw yn Chrysoswallt a dwi'n mynd abod nhw a dwi wrth y modd yn dod i'n abod yeah, yeah, nhw. Yeah, yeah. Ond mae'n dangos bod na pocedi bech o Gymru Cymraeg yn y dre ac yn yr ardal gyfagos a does na ddim ystadegau neu ddim un peth yn tynnu pawb at ei gilydd fel petai. Ti'n meddwl tua mwy na 500? Sa'n ni licio meddwl, beth sy'n anodd ydy, dwi'n, fi di'r person mwyaf bias a ti'n gofyn i Iris oh. Osfa, so dwi'n mynd i bod eisiau dweud bod na, o, oh, deg y cant, er mm. enghraifft, mm. ond dwi'n mynd gwybod a dwi'n okay, okay, dwi gywir yeah, neu ddim, achos ti hefyd yn gael bobl yn dweud, o, does na ddim llawer o Gymru yma, achos falle bod nhw ddim yn gweld Dyma falle yn Siop Colwm, dyn ni yn gael y cysylltiad efo'r nifer fwya o Gymry Cymraeg, achos bydd, you know, dyn ni'n trio bod yn siop Gymraeg ac yn ganolfan i, i Gymru Cymraeg a dysgwyr Cymraeg. Felly, dyn ni'n gael cysylltiad efo lot fwy o siaradwyr Cymraeg na rhywun sydd ddim yn gweithio mewn siop lyfrau Cymraeg wrach. Um, felly, sen ni really ddim isio dyfalu, ond sen ni isio meddwl bod na fwy rhywbeth tebyg Dwi'n cymharu Croesoswallt yn aml i rywle fel y Wyddgrug, a lle ti'n tynnu ffwr yr ysgolion Cymraeg mm. a'r arwyddion dwyieithog, dwi'n meddwl bod Chrysoswallt a'r Wyddgrug yn ddwy dre reit debyg, um, a dwi'n yn siŵr faint ydy'r ffigurau yn yr Wyddgrug. Um, so so dyna'r math o awyrgylch dwyieithog sy'n gen ti mm. yn Chrysoswallt, rhywbeth tebyg i'r Wyddgrug, heb ysgol maes garmon y Glanrafon a heb arwyddion dwyieithog. Yeah, yeah. Efallai, uh, rhaid i ti gael prosiect well. emwyn uh, dod o hiti o uh, siadwr Gymraeg uh, yn choes o swat. Dwi'n meddwl sef yn prosiect wych di rwy'n, yeah, yeah. dwi'n meddwl sef comisiynydd y Gymraeg mewn lleol, mewn sefyllfa da i wneud, ond dwi'n mynd siŵr ydy i maes gorchwyl y comisiynydd, dim, Ydyn nhw'n gomisiynydd y Gymraeg neu mm. gomisiynydd y Gymraeg yng Nghymru, dwi'n yn siŵr, achos yeah. da ni wedi gael trafferthion yn y gorffennol pell o gwrsio danfon bach sydd yn ei iaith gwaith y tu allan i Gymru. Yeah. Um, mae hynna di newid rwan, a mae'r comisiynydd newydd hefo lot o ewellysdau o ran Cymru Cymraeg dros y ffin. Ond sy'n ni'n licio meddwl bod, bod y, y swyddfa yna sy'n y sefyllfa gorau ah, yeah. i, i pwyso ar, yr, um, ar y bobl sy'n neud y cyfrifiad a hefyd creu rhyw ystadegau swyddogol fel bod ni'n gallu dweud, reit, dyma faint o siaradwyr Cymraeg sydd yn Lloegr a dyma faint o siaradwyr Cymraeg sydd yn Chrysosfa. Mm, uh, da chi bobl uh, Cymraeg yn uh, uh, hoes os was uh, i gyd yn uh, ymgaslu uh, yn uh, chweolaeth? Um, mae gen ti gwahanol grwp grwpiau sy'n cyfarfod mm. yn rheolaidd. Mae gen ti'r clwb Cymraeg sy'n cyfarfod bob mis mm. um, a mae, nhw, mae hwnna wedi datblygu o'r adeg pan oedd na aelwyd yr erdd yn Chrysoswell yeah. a mae nhw'n trefnu na sweithiau cymdeithasol. Mae gen ti y, y ddau gapel, dyn ni dim weld â nhw, mae gen yeah, ti yeah. cynulleidfa'r capel sy'n cyfarfod ar... ar um, dwi'n meddwl bod nhw bob dysul, ond o mm. leia unwaith neu dwy waith y mis, Yeah. Mae gen ti'r celch ti a fi, lle da ni fod teuluoedd ifanc yn ymgasglu, yeah. a mae gen ti y siop siarad a'r sesiwn dysgwyr yn y llyfrgell, lle yeah. mae dysgwyr a siaradwyr Cymraeg yn ymgasglu. Ond na, does gen ti ddim un peth fel canolbwynt um, i, i pob un sy'n siarad Cymraeg. Yeah. Um, da ni wedi gael trafodaethau cyn rhywun efo'r Cyngor Dre am y posibilrwydd o cynnar rhyw fath o wyl Gymraeg, Gymraeg, yeah, yeah, yeah. Um, achos mae yna wyl mm. bogareg yma yn y parc um, bob, bob, mis, bob mis awst, dwi'n meddwl, mm. rwan. Da ni yn, achos mae'r um, clerc y dre yn siaradwr Cymraeg, yn, yn Gymro Cymraeg, felly mae gennym ni eto lot o wyllus da a lot o awydd i ddathlu'r dwyieithrwydd a cymreigdod yeah, yeah, yeah, sydd yma. a falle bydde hynny'n um, bydde hynny'n gyfle. Neu mae Steddfod Powys wedi ymweld â Chris Oswald, a mae, mi o'n pwyllgor a, a lot oh, o ah, drefnu, yeah, yeah. nôl yn 2016, ond dydy un peth falle ddim yn mynd i cynnwys pawb rhywsut. Oh, yeah, yeah. Oni bai bod tîm Pildroed Cymru'n dod yma, dwi'n mwyn gwybod, falle. lwcus hynny. Tîm uh, genedlaethol. Ie, ie.
Er, er mae Lloegr fydd yn chwarae cyn bo hir. Da, oh, oh, okay. Ond yeah, yeah. mae ma na, o, oh, mae rhyw hanner, hanner, hanner. Pan mae gen ti'r pel droed, yeah, yeah, Lloegr, yeah, yeah neu pan mae gen ti rygbi a chwy glad. Mm, oh, okay. Mae hanner yn gwisgo gwyn, hanner yn gwisgo coch yma, sy'n ni'n dweud. Yeah, yeah. you know, a, a bod ni dros y ffin, mae mm. hynna'n rhywbeth reit arwydd o cael, dwi'n meddwl. Yeah, yeah. So ddim gymaint o ran yr iaith, ond o ran pa gwlad maen nhw'n cefnogi yn y peldroed neu rygbi, yeah, yeah. mae yna lot o cefnogwyr Cymru yma, oes? O, oh, oce, okay, da iawn.
Lore, uh, fedri di uh, uh, dwi uh, rhywbeth am, am, am uh, cefndir yma, uh, Lore? Wrth gwrs, da ni tu allan i capel horef rwan, mm. so'r capel arall ynghyd â capel Seion lle oedd yn ei o blaen, mm. um, lle maen nhw'n cyfarfod yn undebol, um, a mae capel horef hefyd yn lleoliad i'r cylch

Um, mae fi a'r plant yn siarad Cymraeg. Mae yeah. Dylan y gŵr, mae o'n deall Cymraeg, ond ges o ddim y cyfle i gael addysg Gymraeg. Oedd o'n tyfu fyny yn, um, yn Chrysoswallt yn y 70au, ah. a doedd o ddim yn opsiwn manteisio ar addysg Gymraeg yn yr, yn yr adeg yna. Mae'r plant yn ffodus bod nhw'n cael manteisio ar addysg Gymraeg ym Mhywys erbyn hyn. Okay. Er dyn ni wedi gael um, trafferthion yn ddiweddar, um, gael lle i'r mab yn yr ysgol Gymraeg lleol, ond da ni'n falch iawn i ddweud bod ni wedi llwyddo, okay. a mi fydd y, y mab a'r merch yn mynychu ysgol Llanrhiad y mis Medi. Felly mae Dylan yn deall Cymraeg, eth o'i'r ysgol syl yng Nghapel Horeb, mm. um, a os fi siarad Cymraeg iddo fo, mae'n ateb fi yn Saesneg, ac Mae'n hawdd iawn wedyn troi'r Saesneg i ateb nôl. Yeah, Felly, er okay. bod ni'n trio siarad Cymraeg, dyn ni yn siarad i'w cymysgedd efo'n gilydd, fi a'r gŵr, mm. a mae'r plant yn siarad, mae o'n siarad Cymraeg i'r plant, a maen nhw'n ateb yn Saesneg, a dyn ni'n trio annog nhw i siarad Cymraeg i dad, ond maen nhw wedi deall bod Saesneg dad yn gryfach na'i Gymraeg o. Ond mae o'n mm. teimlo, um, mae o'n magu ddau o Gymru bach. Felly er mm. bod hmm. o'i hun ddim yn siarad Cymraeg yn hollol rhygl, yeah. er bod o'n well na mae o'n meddwl, um, mae blant o a'r genhedlaeth nesaf, maen nhw'n siarad Cymraeg yn rhygl. Da iawn, da iawn, da iawn. Rhaid i ti uh, dysgu uh, iaith y Gymraeg i di gwr. bob tro. Rhaid, mae rhaid, ie, mae angen, mae yna um, ma dyletswydd arna i yeah. siarad fwy o Gymraeg iddo fo, oes, oes. Um, rhyw arfer da chi'n cael mewn iddo fo ydy siarad Cymraeg neu siarad Saesneg. Mm. Os da chi yn unwaith da chi siarad un iaith efo rhywun, mae'n anodd newid i iaith arall dwi'n dwi ffindio wedyn. Mae yna rhai bobl o'n i'n yr ysgol efo, yeah. da ni ddwy yn siarad Cymraeg, ond da chi wedi arfer siarad Saesneg efo'ch gilydd, a mae'n yeah, anodd. Yeah Um, ond ti'n iawn, dwi angen y fwy o ymdrech i gael y gŵr i siarad Cymraeg, oes? Ie, ie, ie, ie, dwi'n cytuno. Achos a i mi, does dim diben dysgu iaith a heb ei siarad uh, yn aml. Mm -hmm. Felly, uh, so dysgu uh, Cymraeg. Dwi'n meddwl uh, mae'n holl bwysig uh, siarad uh, Cymraeg. bob dydd. Mwy o y math e. Ia.
Ti'n iawn? A trwy, Felly, ia. trwy ymarfer, yeah. mae'r hyder yn dod. O, oh, ia, yn union. Diffyg hyder sy'n gen fel an, yeah. a lot o, dwi'n clywed hyn gan lot o'n cwsmeriad ni'n y siop, lot o gyfeillion yn y dre yma, oh, my Welsh isn't good enough. A'r diffyg hyder, a'r mm. diffyg ymwybyddiaeth bod unrhyw Gymraeg yeah, yeah. yn ddigon dda. A John Boyce, os di rwy'n yn defnyddio geiriau Saesneg, wrth siarad Cymraeg. Just rhoi, rhoi cynnig arni sy'n bwysig. So yeah, dyna yeah. bod hynna'n, mae hynna'n wir iawn. Yn union, yn union, ie.
Mae problem hon uh, yn union problem uh, yn Chymru hefyd. Wnes i uh, cwestiwn ar y stryd uh, i bobl ifanc a dan chw siarad Cymraeg yn ei beidio. Ond uh, bod ni bawb yn ateb yn, yn Saesneg yn lle uh, yn Gymraeg. Ie, yeah, ie. Yeah.
Dwi'n meddwl bod y sefyllfa wedi gwella yeah. pa, yn yr ardal mm. yma. Hmm. Pan ar ni cychwyn y siop yn 2010, oedden ni'n gael bobl yn dweud, oh, what's the point, everyone speak English anyway. Uh. Mae'r agwedd yna di newid, lle da ni'n gael bobl rwan yn dweud, oh, I wish I could learn Welsh, I wish I could speak Welsh. Um, I wish I knew more Welsh. A mae'r ma, ma agwedd i newid yn fwy positif yn yr ardal yma mm. yn, yn enwedig. Hmm. A dwi'n meddwl beth ar ei newid lot o hynny ydy Cymru'n cyrraedd yr Euros yeah, yn, yeah. yn 2016. A ddare hynny wneud y Gymraeg yn cool eto os oedd y tîm peldroed efo diolch ar ei tops y pethau. O, ie, ie, ie. So dwi'n meddwl bod hynna di newid... Yma, yma o hyd.
Ie, ie. A dwi'n meddwl bod hynna, um, mae hynna di wneud y Gymraeg yn peth positif eto. Mm. A dwi'n meddwl bod hynna hmm. bwysig mewn ardal ar y ffin, Achos os dach chi'n gorfodi bobl i wneud rhywbeth, maen nhw'n troi yn erbyn, a dwi'n meddwl hanesyddol, wrach bod rhywun yn cael ei gorfodi i siarad Cymraeg mm, yn yr ysgol yeah. er enghraifft, a wedyn di troi yn erbyn. Ond dwi'n meddwl bod be ddaru'r tîm peldroed wneud, yeah. a be maen nhw'n parhau wneud, di wneud y Gymraeg yn rhywbeth o bobl isio bod yn rhan ohono fo. A mae hynna'n holl bwysig, dwi'n meddwl. Ie, yeah, ie, yeah, ie. Yeah. Lori.
Da ni ar y stryd, Bailey Street, lle mae uh, siop uh, cwmlw mm -hmm. uh, wedi lleoli. Okay. Uh, gai ofyn i ti uh, dwy wybeth uh, am hanes uh, Bailey Street?
So yn hanesyddol, Bailey Street oedd un o'r strydoedd um, siopa traddodiadol y dre, na pan yeah. bod ni fawr falch pan ddaren ni ffeindio siop wag yma ar Bailey Street. Um, un pen i'r stryd, mae gennych chi um, y prif dre os da chi isio ma'r eglwys a pethe lawr i'r cyfeiriad yna mm. ac i'r cyfeiriad arall mae gennych chi'r farchnad a'r castell. A castell Mwnt y Beili oedd hi, a felly dyma oedd rhan o'r beili yn arwain i fyny at y castell, a mi oedd y farchnad fel mae heddiw ar, ar gwlod y beil, yr, y mwnt yna. Mm. Um, felly'n hanesyddol, dyma oedd prif lle odd bobol yn dod i siopa yn y canol oesoedd. Ie. Yym odd o'n ga'l 'i gymharu i Cheapside yn Llunden a o so yym ma'n tei- ma'n teimlo'n addas iawn bo' n- bo' ni 'di ffindio siop wag yma. Yym a mewn hanes mwy diweddar hon odd hon yn rhan y stryd yma'n rhan o'r A four eight three y brif ffordd... Hmm. ...sy'n mynd o Fanceinion i i Abertawe. Oh. Mae yna ffordd osgoi rwan o amgylch Croesoswallt, ond rhyw deg mlynedd ar hugen yn ôl, fydde hon yn brif ffordd, fydde'r loris, fydde pob peth yn mynd, os oedden nhw'n mynd o fan Ceinion i Abertawe, fydden nhw'n mynd ar y stryd yma oh. ac yn troi ar top y stryd. So mae... O, Abertawe i... I fan Ceinion.
Fan Ceinion? Oedd, oedd oh, hon yn, yn, yn, yn, rhan o'r brif ffordd yna. Yym ie mae'n osgoi y dre rŵan ond mae wir yn anodd credu achos ma' nw 'di neud hi'n yym do's 'na ddim traffig ar y stryd yma rŵan so ma' 'na deimlad neis hamddenol... O ie ie ie. ...dio- diogel i gerddwyr yym so mae'n anodd credu bod you know yn 'yn oes i mi oedd 'i'n bri ffordd. Yy Norri yy felly yy fyddi di'n yy gwerthu siop yy cwmwl a yy symud i yy Gymru un yy dwyrnod? Wel, cwestiwn diddorol, yeah. a cwestiwn do'n i heb ystyried mm. o'r blaen. Um... Ti'n uh, teimlo fel Cymraes, felly yeah. uh, mae'n well uh, i, i, i ti uh, symud i Cymru. Wel, dim yn teimlo bod ni tu allan i Gymru. Dwi'n meddwl hmm. dyna'r peth. Mae'r teimlad sydd yng Nghryssoswallt yn teimlad dwyieithog. A mae yna lot o bobl mwy aeddfed yn ymddeol i Grisoswallt o Gymru. Dwi'n meddwl mm. bod y hmm. gwasanaethau yn fwy hygyrch yma iddyn nhw pethau. Um, pan ar ni prynu'r tu lle da ni'n byw rwan yn Chrysoswallt, o fi a gŵr yn dweud, 'dyn ni'm isio symud eto 'dyn ni mor hapus lle 'den ni. Felly o dwi'm yn meddwl fyddai'n symud i Gymru. Os ydi'r ffin yn newid a bo' c- yy croesoswallt yn dod rhan o Gymru ma' hynny'n wahanol sefyllfa wrth gwrs. Ond o ran dyfodol y siop dwi wir ddim yn gwbod. Yym dwi 'di bod rhedeg y siop ers yym pedair mlynedd ar ddeg. Dwi'n teimlo bo' 'na leia' hynna dal yndda i. Yym fel dwi 'di colli mam y partner yn y busnes ym llynedd. Ie. a dyn ni'n cario ymlaen efo'r siop yn y ffordd oedd o fi a mam yn rhedeg y siop. Felly dwi, dwi heb di meddwl am y genhedlaeth nesaf. Mae gen i blant, wrach fod gen nhw ddiddordeb un diwrnod mewn cymryd drosodd. Um, ond dwi ddim yn gwybod ydy'r ateb i dyfodol y siop, ond dwi'n hapus yng Nghrisoswallt ydy'r um, ateb i symud i Gymru. Oh, okay, okay. Ateb i do. yeah, yeah. Lore. Ydy um, siop uh, cwlwm yn uh, cynnig cyrsiau uh, Cymraeg hefyd.
Da ni ddim yn cynnig cyrsiau Cymraeg ffurfiol neu okay. swyddogol, ond okay. da ni yn cynnig rhywbeth o'r enw Siop Siarad, mm. sy'n sesiwn unwaith y mis ar y trydydd dy Mercher, Oce. Lle mae siaradwyr Cymraeg a dysgwyr Cymraeg a darpar ddysgwyr hefyd ah, okay. yn dod atyn ni i gael mhm. cyfle i ymarfer. Mm. Um, rhai yn dod i glywed y Gymraeg, rhai yn dod i ymarfer y Gymraeg a rhai yn dod i rhannu um, un o siaradwyr iaith gyntaf yn rhannu eu sgiliau nhw. Mm. Felly mae o'n anffurfiol iawn, ond mae o'n rhoi cyfle i bobl sy'n neud falle cwrs ar-lein fel Duolingo neu Say Something in Welsh i gyfarfod â siaradwyr Cymraeg eraill. Ah, ok, ie, ie, ie. A mae'r llyfrgell hefyd yn Chrysoswallt yn cynnig rhywbeth tebyg ar bore dy Gwener mm. bob wythnos. Felly does ar hyn o bryd does dim cyrsiau ffurfiol yn y dre. Hmm. Yym ma' 'na cyrsiau ffurfiol yn ardal Llanrhaeadr a Llanfyllin ond yn Croesoswallt 'i hun yym dim ond y cyfleoedd anffurfiol yma sy ond o be' dwi'n deall gan y bobl sy'n mynychu mae angen y, y cyfle hmm. anffurfiol hefyd yn ogystal â'r cyrsiau ffurfiol. Ie yeah, ie yeah, da iawn da iawn. Oes uh, gennych chi uh, llawer o um, uh, Mae'n amrywio o fis i fis. Mm. Uh, mae gennym ni, o, oh, tua 15 yn dod bob tro. O, oh, Falle okay, okay. 7 yn y pnawn, 8 yn y mi nos, 10 yn y pnawn, 5 yn y mi nos, rhywbeth fel yna. Yeah, yeah. Ond mae bobl yn teithio o bell. Mm. Mae gennym ni un myfyriwr sy'n dod o Melton Mowbray. O waw. Yym ie wrth ymyl Nottingham. Mis dwetha doth rhywun sy'n byw ym Mhatagonia a sy'n ymweld... Patagonia? Ie.
O da iawn. Ie a do- odd y odd y profiad o siarad efo hi yym you know hefo acen gwahanol... Hmm ie ie ag acen gwahanol. ...ag hefo cefndir gwahanol yym o odd o'n odd o'n ffantastic odd o'n fraint ca'l cyfarfod â hi a siarad Cymraeg efo hi a a helpu hi mewn chydig mewn ffordd bach iawn. O da iawn.
Yy croeso i yy Llyfrgell Groesoswallt a dyma grŵp sgwrsio sy'n ga'l 'i cynnal ar fore dydd Gwener bob wythnos. Ga i ofyn i chi o le wyt dach chi'n dod, rydyn ni'n wreiddiol? Hayden dw i, dw i'n byw yn Amwythig ond yn wreiddiol dw i'n byw yn Llansilin, chwe milltir o Croesoswallt. uh, es i i um, ysgol yn Silyn yn cyntaf ac uh, i capel Cymraeg Bethodistiaid um, ac fy nhad yn siarad Cymraeg ond um, yn y ysgol ddim dysgu uh, Cymraeg.
Bore da, a Jill Jill dw i. Yym dw i'n dod o Ynys Manon a ond yy rŵan dw i dw i'n byw yn West Feldon. O. Yy ger Croesoswallt. Yy dw i'n byw yn Croesoswallt.

yn dod o Glyn Ceiriog mm. yn Cymru. Oh. A roedd hi'n uh, siarad Cymraeg, ond uh, mae fy, fy mam ddim yn siarad Cymraeg. Uh, yeah, dwi eisiau uh, dysgu a, a siarad Cymraeg. Uh. Fi'n dysgu Cymraeg un
Hyd blwyddyn.
Mae hi'n bwrw na. Newydd coch.
Mae'r um, sesiwn yma yn gyfle gwych mm. i, i siarad Cymraeg, a mae'r um, siop siarad yn ni'n cynnal y siop cwlwm bob mis yn gyfle i siarad Cymraeg. Mm. Mae yna cyfleoedd eraill fel os di rwy'n eisiau mynd i'r capel, mae yna capeli Cymraeg, mae'r clwb Cymraeg yn cyfarfod mm. bob mis, a mae'r Celtia fi yn cyfarfod i teuluoedd ifanc. Felly ma' mae 'na gyfleoedd yym ond dwi'n me'wl sa ni gyd yn hoffi fwy o gyfleoedd falle. Yym ag 'w'rach bo' 'na llai o gyfleoedd nag sydd yng Nghymru oherwydd bod 'na'r un Menter Iaith swyddogol ar gyfer Chrysoswallt er bo' Menter Maldwyn yn gefnogol iawn. Felly 'dyn ni ffodus bod y llyfrgell a ma'r llyfrgell yma'n rhan o Gyngor Sir Amwythig 'dyn ni ffodus bo' n'w wedi gweld yym rheswm a a pwysigrwydd cynnig... Hmm. ...y cyfle pwysig yma i siaradwyr yn y dre dwi'n meddwl.
Dwi'n dysgu Cymraeg in Wrexham.
Oedd fy nhad Cymro a dwi isio siarad ei iaith o. Wedi penderfynu dysgu'r iaith. flwyddyn diwetha, ond dwi wedi astudio'r iaith yn yr ysgol. Yna dod yn ôl. Dod yn ôl.
dwi um, dysgu um, am mi ffonio gyda uh, Duolingo? Uh, Wel, pan o'n i'n byw yn Llansilin, es i i capel Cymraeg, mm. ond um, uh, ddim yn uh, deall pregeth Cymraeg, oh. ond dwi'n licio da iawn yn canu emyn Cymraeg. Ac dwi wedi cofio um, rhai o emyn a dwi'n licio canu efo uh, um, brando ar y radio a oh, nos wow, Sul. Wow, wow, da iawn, da iawn. Ac um, dwi'n licio um, siawns, uh, cyfle, cyfle i